bħal ma hu dak li jmiss, il għaliex magħna għandna lil Manja Russo, project manager ta' Life Pantofinus, dan l-għasafar illi rridu nitkellmu ftit fuqhom, nitgħallmu ftit fuqhom iktar. Iva. Ħa nibdew bihom, għax għandi kurżità ftit ikbar fuq dan din ir-razza ta' għasfur u l-importanza tagħha x'inhi. Mela, aħna għandna tliet tipi ta' safar tal-baħar li jbejtu hawn Malta. Sewwa. Il-proġett tagħna jiffoka fuq il-garnija. Bil-Ingliż ngħidulu l-yelkowan shearwater u l-scientific name huwa Puffinus yelkowan, għalhekk il-proġett huwa Life Pempuffinus. U aħna bażikament ix-xogħol li qed nagħmlu hu fuq dawn l-ispeċi għax għandhom importanza globali, bażikament hemm entità jismaha l-IUCN u huma jagħtu klassifiċi ta' endangered status bażikament, u dawn sfortunatajment minħabba n-numri tagħhom ilhom jonqsu minħabba theddidiet differenti, huma vulnerable taħt l-IUCN. Fi vulnerable dak l-istat ifisser, jiġifieri sfortunatament, in-numri tagħhom qegħdin jonqsu u jekk ma nagħmlux ċertu attivitajiet jistgħu jispiċċaw extinct, jew critically endangered u mbagħad extinct. Ħażin.
U meta ngħidu qed jonqsu, il-għaliex mhux qed ibejtu biżżejjed, mhux qed jew numru ta' sitwazzjonijiet, numru ta' sfidi. Mela, numru ta' sfidi fil-fatt. Huma huma jbejtu, ġifieri huma l-breeding attempts jagħmluhom, imma l-problema hi li bħal ħafna speċi oħrajn, l-habitats tagħhom issa huma jużaw il-baħar kif ukoll l-art. Sewwa. Issa, il-habitats tagħhom huma jew qed qed jiġu degraded, jiġifieri il-kelma degraded tfisser li ma jkunux f'stat tajjeb, jiġifieri pereżempju fejn qabel kienu jsibu iktar post fejn ibejtu, Issa l-postijiet, minħabba l-attivitajiet tal-bnedmin, theddidiet differenti, qed ikunu fi stat agħar u huma ma jistgħux jużawhom. Ukoll affarijiet bħal pereżempju l-ammont ta' ħut, huma jiddependu ħafna fuq il-ħut biex jieklu u sfortunatament minħabba affarijiet bħat-tibdil fil-klima u anki l-overfishing pereżempju, dawn qed isibu inqas ikel. Ġifieri hemm ħafna fatturi differenti għaliex il-popolazzjoni u ħaġa importanti u fact interessanti fuqhom li huma kull kull breeding attempt tagħhom, jiġifieri meta jkun hemm, meta jagħmlu bejta, jagħmlu bajda waħda biss. Jiġifieri kull sena. Hija bħala razza ta' għasafar ġifieri. Eżatt, eżatt. Jiġifieri l-garnija tbid bajda waħda biss, jiġifieri tista' timmaġina l-impatt jekk jekk jittilfu dik il-bajda waħda fuq il-popolazzjoni.
Eżatt. Dan l-aħħar fil-fatt rajna fuq il-mezzi soċjali wkoll attività li seħħet f'bajja, attività illi naturalment dawn bil-permessi u mhux permessi, però ovvjament l-impatt forsi ħadd ma ħaseb għall-impatt li jista' jkollu il għaliex din konna qed naraw ħafna dwal u storbju u festivitajiet eżatt fuq il-kosta. Eżattament.
Dawn hu affarijiet li ħa jgerrxu 'l dawn l-għasafar. Issa, jien naħseb issibu biżżejjed min jgħidilkom, iju imma allura x'nagħmlu, ma nagħmluhomx dawn l-attivitajiet imħabba dan l-għasfur? X'inhi l-risposta tagħkom? Fis-sens kif tistgħu tikkomunikaw l-importanza li nipproteġu dawn l-għasafar? Mela, l-ewwel ħaġa, hemm Hemm mogħdijiet kif tista' tagħmel pereżempju ċelebrazzjonijiet. Aħna jekk qed nitkellmu pereżempju fuq it-tniġġis tad-dawl. Tad-dawl, ok. Aħna f'proġett li għamilna ftit snin ilu, ħriġna lighting standards, jiġifieri ħriġna gwidi biex in-nies ikunu jafu x'tip ta' dawl jistgħu jużaw. Jiġifieri aħna mhux qed ngħidu tużawx dawl, imma hemm tipi ta' wildlife friendly lighting li tista' tpoġġi biex li jkollu inqas impatt. U hemm ukoll ovvjament il-perjodi fis-sena meta Jekk f'dawk il-perjodi jridu jkunu iktar diligent. Għax dan mhux is-sena kollha, le mhux tnax il xahar, ġifieri hemm perjodi partikolari tal-breeding. Iva, iva, il-breeding pereżempju tal-garni huwa bej jibdew jerġgħu jiġu lura January, February u jdumu sakemm jerġgħu jitilqu mill-bejta f'Ġunju, Lulju għall-garni. Ġifieri ħasar ftit issa għax Ġifieri wara Lulju, eħe, għax imbagħad għal Garni. Għax imbagħad hemm speċi oħrajn, imma aħna ovvjament hemm ukoll postijiet, I mean, il-Garni ma jbidx kullumkien. Ġifieri hemm ċertu postijiet li huma aktar sensitiv u dawk normalment jaqgħu taħt in-Natura 2000 sites li għandhom ir-regoli tagħhom, ġifieri dawn huma protetti għal raġuni. Sew. Appuntu, appuntu. Mhux qed nipprova ninkrimina lil ħadd, imma forsi ħafna drabi meta wieħed joħloq u joħlom b'attività bħal din ma tgħaddilux minn rasu illi u forsi trid tkun ukoll isu xi parti inkorporata fil-permessi li wieħed meta ħajamel ċertu attivitajiet f'ċertu żoni, f'ċertu xhur, irrid ikun jaf li hemm ċertu limitazzjonijiet ukoll. Apparti minn hekk naf li d-darba l-oħra wkoll semmejt il-problema tal-firien. Ma nafx forsi tfakkarna ftit xi rabta il-firien ma' l-għasafar. u li hija debatable. Mela, il-firien bażikament huma tip ta' predators, jiġifieri huma l-firien meta jkunu fil-kampanja jieklu kollox, jiġifieri minn gremm xogħol għal għasfur jieklu kollox. Ħadd ma jrid il-firien fil-kampanja, naħseb kulħadd li jmur għal picnic ma jridx ikun qalb il-firien. Imma dawn għandhom impatt kbir fuq l-għasafar għax kif għedtlek qabel minħabba li jagħmlu bajda waħda biss, Jekk far jiekol wieħed mill-bajd, da diġà qed jagħmel ħa jkollu impatt kbir. Jiġifieri dik hi l-konnezzjoni. Aħna l-attivitajiet li qed nagħmlu huma li nagħmlu kontroll bl-użu ta' rodenticide. Dan huwa tip ta' velenu li jaħdem mhux ma jaħdimx b'mod aggressiv. Jiġifieri aħna npoġġuh pereżempju ġo kaxxa tal-plastik biex l-annimalli oħrajn ma jkollhomx aċċess aċċess għalih. Għax aħna dejjem irridu naħsbu li kollox li nagħmlu rridu nirrispettaw l-ispeċi li qegħdin hemm. U nużaw jiġifieri dawn it-tip ta' methodologies li huma sistematiċi, jiġifieri aħna ma npoġġux il-velenu s-sena kollha bl-istess ammonti, aħna qed nużaw metodu xjentifiku li jintuża barra minn Malta wkoll li aħna qed nikkontrollaw il-firien meta hu l-iktar importanti li nikkontrollawhom ħalli huma ma jiġux immune għall-velenu għax dak jista' jiġri. Bħalna pereżempju tieħu l-antibiotics u tista' tiġi immune, il-rodenticides hemm ċans li l-firien imbagħad ma tkomplix taħdem. Ma jkollhiex l-istess impatt li wieħed irid ikollu allura. Eżattament.
Hemm ukoll il- Is-sajjieda li jistgħu joħolqu daqsxejn mingħajr ma jafu, aċċidentalment jista' dawn l-għasafar jinqabdu fil-xbiek, jispjegalna kif hi. Iva, iva.
Mela, kif qed kif qed tgħid sew int, din mhijiex xi ħaġa li qed issir qatt apposta. Le, mhux hekk, eżatt, mhux hekk, aċċidentali. Jiġifieri meta, żgur, meta s-sajjieda jkunu barra jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom, l-għasafar ovvjament jieklu l-ħut, dawn jistgħu jinżlu jippruvaw jieklu l-lixka jew jippruvaw jieklu mill-qabda tagħhom, mis-sajda tagħhom. U jew fuq il-konz, l-iktar l-iktar fuq il-konz qed narawh wara ħafna. Naraw xi filmati wkoll. Iva, iva, iva.
Fuq il-konz, pereżempju, iktar fuq il-konz milli fuq il-xbieki, naraw li jista' jkun hemm dil-ċans li jinqabdu u jkomplu jinżlu bil-konz. Jiġifieri ovvjament imbagħad sfortunatament imutu b'dabba l-interaction. Eżatt, eżatt, eżatt. U aħna mas-sajjieda qed naħdmu magħhom għax minħabba ħafna xogħol ta' riċerka li sar hawnhekk u anki barra minn Malta, qed nippruvaw insibu soluzzjonijiet, qed nippruvaw naraw l-interactions, in-nature tal-interactions u wkoll affarijiet li nistgħu nużaw. Per eżempju, naħseb fil-filmat tistgħu taraw ukoll, qed nużaw scary bird, hija tip ta' hawnhekk qed naraw, Salvataġġ ta' Iva, iva.
Għax jekk jinqabdu jkunu għadhom ħajjin, hemm mod kif toħroġ pereżempju jekk ikunu mqabbdin ġo xi sunnara tista' toħroġhom b'mod iktar safe u mbagħad tista' jistgħu jħalluhom. Hawnhekk fil-Portugall, eżatt. Issa hemmhekk qed naraw l-iscary bird, dik it-tajra kbira u dik bażikament. Qed nara safar fl-isfond imbagħad u dawn dawwi nimmaġina. Eżatt, eżatt, eżatt.
U dik il-funzjoni tagħha hija bħal scarecrow. Tgerrixhom ħalli huma ma jiġux ħdej is-sajda. U aħna mas-sajjieda Maltin qed naħdmu magħhom biex nippruvawha u qed ikollna riżultati tajbin. Ġifieri nħeġġu. Kollaborazzjoni.
Iva, iva, iva. U nħeġġu s-sajjieda jekk ikunu interessati li jitkellmu magħna għax aħna we're always open to collaboration. Naturalment, ġinna wara kollox, eh, jasa innoċentement dak il-kutajt qed tistat Inti qed tistata l-ħut, ovvjament, imma l-għasafar ħa jqabbdu innoċentement. Żgur, żgur. U ħadd ma jixtieq li jara din il-ħsara ssir wara kollox. U s-sajjied ukoll jista' jkun li ħa jitlef il-qabda, l-ixkar fil-. Bla dubju ta' xejn, jiġifieri wara kollox. Eżatt. Allura din hija parti wkoll qisu minn riċerka, le, li tkunu qegħdin tagħmlu intom. Jiġifieri jekk pereżempju għandkom idea tal-idea ta' popolazzjoni tal-garni u kif qed tiġi impattata. b'mod negattiv sfortunatament. Mela, meta tara popolazzjoni ovvjament għandek bżonn ħafna snin ta' studju biex tkun taf u monitoraġġ biex tara kif inhu sejjer. Issa bħalissa ma nafx ma nistax ngħidlek eżattament x'ħajkun l-impatt tax-xogħol tagħna, imma diġà qed naraw pereżempju inqas predation mill-firien. Ġifieri diġà qed naraw iktar iktar consumption tal-bejt tagħna, ġifieri hemm inqas firien fil-kampanja. Ġifieri aħna diġà nistgħu nagħmlu dik il-correlation, hemm inqas firien, jiġifieri hopefully ħa jkollu impatt pożittiv. Jiġifieri bħala indikazzjonijiet jidhru li dawn il-miżuri li qegħdin jittieħdu. Kif jista' kif nistgħu nikkooperaw aħna bħala nies ċittadini illi m'għandna l-ebda interess li naraw l-għasafar jinqerdu imma forsi jista' jkun bl-aġir tagħna nkunu qed mhm. konna impatt negattiv. Mela, hemm ħafna affarijiet fuq il-pages ta' website ta' sorry tal-Burn Life Malta tista' tara ħafna affarijiet aħna dejjem noħorġu informazzjoni anki pereżempju issa ħajjiġi staġun fejn jkun hemm ħafna strandings, jiġifieri issa f'Lulju, f'Ġunju u Lulju ħa naraw Gawi, sorry, Garni li sfortunatament jerġgħu jidħlu l-art minħabba l-light, it-tniġġis tad-dawl. Jekk in-nies isibu dawl għasafar jċemplu lilna ħalli aħna mmorru għalihom nagħtuhom naqra ċans biex jiġu iktar b'saħħithom u mbagħad. Jiġifieri meta tgħid isibuhom, ma jkunx qed itiru? Eżatt, eżatt. Jiġifieri jidħlu ġewwa għax huma jkunu qed jagħmlu l-ewwel. Ġewwa safe. F'xi dar, jiġifieri qed tgħid jew? Le, fuq il-kosta. Fuq il-kosta. Eżatt, biex nifhem. Eżatt, eżatt. Jiġu jitlu lejn l-art. Sewwa, xi dar suppost ikunu qed telqu. Eżatt, jiġifieri huma meta jikbru jkunu f'ċertu daqs. Maturità. Joħorġu mill-bit għall-ewwel darba. Sa huma jridu joħorġu u jibqgħu mbagħad huma jagħmlu ħafna snin fuq il-baħar. Imma sfortunatament li jiġri xi kultant huma li jerġgħu jitlu lejn l-art għax huma jużaw id-dawl għall-navigation. Jitfixklu. Eżatt. Jitfixklu jispiċċaw l Issa, dawn jekk ikunu fuq l-art u ma jistgħux jerġgħu joħorġu, ovvjament they're vulnerable għal pereżempju għal ta' test għal klieb, jkunu pereżempju ħdejn. Li jkunu daqshekk dgħajfa li lanqas ikunu jistgħu jtiru sew. Eżatt, eżatt. Jiġifieri jekk in-nies isibuhom, jiċemplu lilna ħalli aħna mmorru għalihom u wara ftit żmien nagħtuhom naqra nħallu jibqgħu magħna. Hawnhekk qed naraw ukoll fuq il-paġna tagħkom, Life Pan Rufinus, allura Dak huwa l-proġett li qed nitkellmu fuqu. Eżatt. U ħaġa oħra forsi nista' nsemmi huwa li ovvjament l-iskart għandu impatt kbir, kif nafu l-firien imorru fejn hemm l-ikel, jiġifieri jekk aħna nkunu fil-kampanja jew nagħmlu xi barbecue, li jkun, nieħdu l-iskart kollu magħna d-dar, inkluż l-iskart organiku, għax dak jkollu impatt. Alla volja biodegradable, dak mhux se jagħmel l-ebda ħsara. Le, f'dal-każ, speċjalment fil-viċinanzi tal-kosta, qed nimmaġna, u Iva, iva, iva. fejn, ekku.
U din hija, dan hu, il-garn jgħadd wieħed minn tliet speċi, jekk fhimtek sew, u x'e? Iva, iva. Ġifieri hemmhekk hemm shearwater. Iva, hemm l-iscopoli shearwater, iċ-ċiefa. Aw, iċ-ċiefa. U hemm ukoll il-kanġu ta' filfla. il-kanġu ta' filfla jew li huwa għasfur tal-baħar vera żgħir u da jbid fuq fuq filfla kif ukoll fuq postijiet differenti oħrajn imma l-iktar l-iktar fuq filfla u xi ħaġa interessanti huwa li l-kanġu ta' filfla f'Malta għandna 50 percent tal-popolazzjoni fil-Mediterran ġifieri ara kemm hu importanti li nagħmlu attivitajiet ta' conservation bażikament ta' protezzjoni biex Nistħajjel li forsi għandu l-inqas theddid il-kanġu ta' filfla jew le? Ara, fuq fil-flajjet f'post naqra iktar sikur, iva, imma jekk għala ħares qatt jispiċċaw imorru l-firien fuq fil-fly għax bħalissa m'hemmx, jista' jkollhom impatt kbir. Jiġifieri rridu noqogħdu vera attenti meta jkunu anki jekk id-dgħajjes qed jgħaddu minn ħdej fil-fla, noqogħdu attenti wkoll għax jekk ikollok per eżempju xi firien fuq id-dgħajsa tiegħek, huma jistgħu jgħumu ħafna u jiġifieri. Eħe, dawn huma affarijiet li neħduhom ftit for granted. Meta qed issemmi daw it-tliet tipi ta' tajr, dawn ipassu sewwa. Ipassu imma jbejtu wkoll. Imma jbejtu hawnhekk.
U mbagħad jitilqu jerġgħu jiġu s-sena ta' wara. Iva, eżattament, eżattament. Ġifieri meta toqgħod tqis ukoll meta Jiena dejjem nimmaġina u ġieli nara anke fuq il-paġni tagħkom ta' BirdLife minn fejn ikunu għaddew u kemm ikunu ilhom itiru biex jaslu hawn u jsibu l-ewwel art tal-mistrieħ. Kemm importanti li aħna nuru l-istess dan ir-rispett biex intuhom dan l-ispazju fejn jistgħu jimirħu u mbagħad jerġgħu jitilqu, ġifieri. Żgur, huma jagħmlu ħafna snin fuq il-baħar, ġifieri xi kultant jagħmlu ħames snin fuq il-baħar ma jmissux l-art, jiġifieri dawn huma. adattati li jkunu fuq il-baħar. Ħames snin fuq il-baħar. Mela, mela, mela. Xi jagħmlu, jieklu, jorqdu, jixorbu. Fuq il-baħar? Kollox, kollox fuq il-baħar. Huma, huma għasafar vera, very fascinating. Xi tkollok, żgur, ġifieri tkun. Għax dal-baħar mhux. Żgur, żgur, żgur, eżatt, eżatt. U intom tagħmlu wkoll xi tours, le? Ġifieri speċjalment fuq sheer waters. Iva, Iva.
Ma niftakarhomx l-ismijiet.
Issa fil-bidu tas-sajf ikonna il-boat trips tagħna ġifieri morru ħdej ta' ċenċ aħna ovvjament immorru bil-permessi għax dawn huma natura 2000 sites. U mmorru naraw dal-tip ta' behavior tagħhom jgħidulu rafting, ġifieri dawn jinġabru f'gruppijiet kbar quddiem quddiem ta' ċenċ, għax hemm ftit li jbejtu ta' ċenċ. U bażikament fuq dawn il-boat trips in-nies jistgħu jaraw dawn il-collections kbar ta' garni li qed, skużi, skużani, ta' ċief, li ħa jerġgħu jidħlu fil-bejta. Ġifieri huwa esperjenza. Dawn għadhom qed isiru bħalissa, ġifieri għadna fil-ħin il-għeġ, dan hija xi ħaġa li ta' min wieħed kemm jista' jkun il-pubbliku jarahom, għax hemmhekk tapprezza ħafna iktar imbagħad
is-sbuħija tagħhom u anke l-impatt li wieħed jista' jkollu. U intom naf li jkunu fid-dlam, jiġifieri toqgħodu attenti kemm jista' jkun ovvjament biex ma ttelfux lilhom. Żgur, żgur, żgur.
Allura wieħed jista' jfittex fuq il-paġni ta' BirdLife u jattendi għal dawn il-. Iva, jkunu popolari ħafna, iva. Naf, għax ġieli ppruvajt u sakemm. Imma hekk sew u hekk ta' min ikunu fil-fatt għax dawn mhux joqogħdu. Ġifieri l-volum irid ikun ikkontrollat ukoll b'rispett lejhom ukoll. Żgur, żgur, żgur, żgur. Nirringrazzjak ħafna Manja, kienet xi ħaġa verament interessanti, nkomplu nfakkru n-nies fuq l-importanza tagħhom dawn l-għasafar u l-mod kif nittrattaw l-annimali tagħna jixhed ħafna fuqna bħala poplu, ġifieri din nżommuha daqsxejn f'moħħna. Grazzi ħafna. Allura nibżgħu ftit għalihom ukoll dawn l-għasafar. Grazzi talli kont magħna. Grazzi. Waqfa qasira qasira nkunu magħkom dalwaqt.